די זעלבע זאך זאל א מענטש דערציילן דעם אייבערשטן אלעס ער האט געטון, אלע זיינע עבירות, פארוואס? ווייל ביינאכט ווען א מענטש גייט לייגט זיך שלאפן, און די נשמה גייט ארויף, קומט דער מקטרג, און הייבט אן מקטרג זיין, הייבט אן צו פארציילן פארן אייבערשטן ער האט געטון דאס און דאס, ער האט היינט נישט געלייגט קיין תפילין, ער האט היינט נישט געדאוונט קיין מנחה, ער האט היינט זיך אויפגערעגט. אוי האט ער געשריגן אויף די קינדער, ער האט היינט געקוקט א חמלות לאנג גארביטש, קיינער האט נישט געזען, אבער ער פארציילט עס אויב וואס טוט זיך אויב מען הייבט אן צו ברענגען די ביכער, און מען בעט די נשמה קום הער, ביד כל אדם יחתום, קום הער, חתמ'ן אויף דעם גאנצן דו"ח, אויף דעם גאנצן דין וחשבון וואס שטייט דא, אויף דעם גאנצן חתמ'ן, און ער מוז חתמ'ן, און אויב מען. און נאכדעם וואס ער חתמנ'ט גייט מען צום די נעקסטן אפיעל, מען גייט צום נעקסטן בית דין, יעצט וואס זאל מען טון מיט דעם מענטש, האט נישט געלייגט קיין תפילין היינט, האט זיך נישט געוואשן אויף קיין ברויט, ער האט געגעסן ברויט אנגעוואשן, נישט געבענטשט, געגעבן א כאפ לאפ, ער געלאפן, ער בענטשט מאכט נישט קיין ברכות, ער ווייסט נישט ווי ער גייט, ווי ער שטייט, ווי ער הייסט, ער ווייסט גארנישט, ער גייט און ער קומט, רחמנא ליצלן, און מען חתמנ'ט פון די מענטש, אקעי, צו נעמען יעצט די דיעל, די דיעל, מאכן, דרייען אריין אין די דיעל, עס זענען וועסטן, און נאכדעם גיבן עס א קראך, און ס'איז נישט דא, דער מענטש ווייסט שוין לאנג נישט פארוואס דאס גייט פאר דעם, און פארוואס דאס איז נישט געשען, און פארוואס דאס איז געווען. זאגט דער ר י מהימנא אויב וואלט דער מענטש אבער פארציילט פארן אייבערשטן וואס ער האט געטון פאר ער לייגט זיך שלאפן, און ער גייט ארויף אויבן אין הימל נאכדעם וואס א שעה'ס שלאף און דער מקטרג קומט און האט דער געטון דאס און דאס, זאגט דער אייבערשטער איך בין נישט אינטערסירט צו הערן פון דיר, ער האט מיר שוין אליין פארציילט, ער האט מיר איבערגעבעטן, אבער ער. שייגעץ ווייסט נישט ער טוט נישט קיין טווירל, ער קוקט א וויירוס ער רעגט זיך אויף, און נישט אינטערסירט צו הערן ארויס פון דא, לייג עס אין די זייט, ארויס פון דא, ווי לאנג נעמט עס, ליגסט דיך סייווי אין בעט, נאר אנשטאטס ליגן מיטן טעלעפאן און קוקן נאך א. נאך א נייעס און נאך א נייעס און נאך א נייעס און רוסלאנד האלט שוין דא און רוסלאנד האלט שוין דא און דער דייטשער האט געזאגט אז רחמנא לצלן ער קוקט די בילדער וויאזוי עס טוט זיך דארט און רחמנא לצלן דארט ארום קיעוו דאס איז די גרעסטע בושה דער דייטשער זאל עס זאגן איך קען דאס נישט קוקן קענסט דאס נישט קוקן איך וועל דיר ווייזן פיקטשערס וואס זיי טוהן מיט אונזערע זיידעס קענסט דאס נישט קוקן.

וויאזוי הייסט עס? טעראי שטיץ אויף פאוקער? שוץ וועם צו רעדן, די ווייב זאגט אים העלא, וויאזוי געווען דיין טאג? אה ברוך השם זייער פיין, די רגע זי געט זיך נאר א דריי אויס עפעס צו מישן דעם טאפ, האלט איך מיטן א געים, קען עס מאכן פאוז זאל די פארלירסט נישט די געים, סא קלוגע אינגע, ער איז א קלוגע אינגערמאן, ער איז א קלוגע אינגערמאן, ער איז א קלוגע חתן. נעבעך פ פ פ פ צוגעקלעבט צו א ביביק אדער די די די אנדערע זאך וואס איך קען נאכנישט די ווערטער ס'נעמט מיר צייט צו כאפן די ווערטער א מענטש א מענטש האלט מלחמה מיט זיך אליינס א מענטש האלט מלחמה מיט זיך אליינס זיצט מיט א טעלעפאן אדער מיט א טעבלעט ער האלט מלחמה זיצט מיט די אויערן און ער שרייט ער שרייט שיס שיס שיס שיס שיס עס איז מלחמות מלחמות שעות אויף שעות.